Magtymguly Pyragyň üç ýüz ýyllygyna Ýazyjy Osman Ödäýew Magtymguly Pyragy Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, iki müň on dördünji ýyl. Istihana altmyş para edilip, Täzeden ýaradylan Turgul diýlensoň, süýji ukudan oýanyp özüni ýitirip, huşuny ýitirip soňam täzeden başga kişi, merdana bolup dörän Magtymguly rahatlyk tapýar. Şondan soň il öňünde ahlak ybraty, ömür göreldesi, nesihatçysy bolmaga hukuk gazanýar. Öz milletiniň hem adamzat mugallymy bolmaga hukuk gazanýar. Pyragy yşga uçraşdym, Derýa girdim, möwje düşdüm, Hor galmasyn puştba-puştym, Berkarar döwlet istärin. Has ähmiýetli zat, ol halk bilen halygyň arasynda baglanyşdyryjy halka, halkyň öňünde Allanyň adyndan, Allanyň ýanynda halkyň adyndan gürlemäge hukukly bolýar. Bu hili şahsyýete weli ýa-da öwlüýä diýipdirler. Magtymgul ilki öwlüýä, diňe soňra şahyrdyr. Ilki yşk derdini çekiji, diňe soňra sözleýji şahsyýetdir. Ol sözüň taryhy klassyky manysynda türkmeniň, belki-de, külli Gündogaryň iň soňky öwlüýä şahyrydyr. Magtymguldan soň bize şahyryň täze tipi, Öwülýa däl şahyrlar döräp başlapdyr. Öz adyndan, iliň adyndanam Allanyň ýanynda sözlemek usulyna mynajat diýilýär. Öz adyndan sözlenende mynajat bi, Biribaryň dergähinde öz-özüňi paş etmekdir. Guluň boldum, çykardym çenden, halyma meniň, Güzeş deýle, Şypa ber ýaly mynajatlary psihologizmiň juda çuňňurlygy bilen aklyňy haýran edýär. Magtymguly türkmen ruhuna berlen çuňlukdyr. Şahyryň şygyrlaryna türkmen ruhunyň gujury, türkmen diliniň emosiýa aňladyş baýlygy, äheňleri hem owazlaryň many öwüşginleriniň hem röwüşleriniň dürlüligi gaýtalanmaz görnüşde ýüze çykýar. Mynajatlary şahyryň ylhamly goşgularyndandyr. Mynasyplyklary hem kemçilikleri, kämilligi yhlasy bilen Biribaryň öňünde kellesini ýalaňaçlaýan şahyryň boýun almalary ýüregiňi sarsdyryp, endamyňy jümşüldedýär. Oň kalby, ömri, jismi fiziki duýarlykly närsä öwrülýär. Bu-da ybratyň bir görnüşidir. Özem aňyň görnüşidir. Hudaýa ynanç diňe şoňa bil baglamak, yhlasy diňe özünden eýlemek mutlaklyk häsiýete eýe bolýar. Yşk ýaly toba hem oňyn özgermegiň, kämil bolmagyň ýoludyr. Ýöne yşk kämillikde arşylykdan zemine geçiş bolsa, toba peslikden belentlige göterilmedir. Çeper eseriň, sungatyň şahyr bilen okyjy, diňleýji gatnaşygynyň ýazylmadyk kanunyna görä, okyjy özüni awtor bilen psihologik bitewüleşdirýär. Ol awtorda özüni görýär. Bu bolsa şahyryň ýaşaýyş hyjuwynyň, gaýratynyň soňka geçmegine, oň päklenmegine, arassalanmagyna getirýär. Ynanç, direg. Direg tapan köňlüň ejizlikleri güýçlülige, gorkusy umyda, kemçilikleri kämillige geçip gidýär. Özünden has ýokarda, özge has belent hem beýik hakykadyň barlygy adamy kemsitmeýär hem kiçeltmeýär. Gaýtam tersine ony diregsizlikden hem garawsyzlykdan, çolulykdan hem ýaşaýşa kesekilikden halas edýär. Kim bilýär, belki, Magtymguly gazalçy bolup, halypalaň gazallary bilen birlikde öz mynajatlaryndanam zikir çekendir. Magtymguly iň ýokary derejäň hadysasydyr. Onda adamzat jynsiniň iň beýik wekillerine mahsus ruhy gözlegleri, ahlak örtenmelerini hem-de Ýürek heserlenmelerini görýärsiň. Ol adamzat pelsepesiniň we çeper söz medeniýetiniň iň arzyly aýlawyna at çykaryp bilýän şahyr. Ol, ekzistensial şahyr. Ýöne Günbataryň ateistik ekzistensializminden Şeýle-de, hristian eksistensializminden tapawutlylykda oňky sopuçylyk eksistensializmidir. Ol diňe ölüm bilen ömrüň serhedindäki hakykatlary açanok. Oň ýaýlymy has düýplüdir. Magtymguly ruhy barlyk bilen dünýäň, wagt bilen bakylygyň serhedindäki duýgulary açýar. Bu babatda oň dünýä baradaky goşgularyny ýatlamalydyrys. Bular ýöne bir şygyrlar toplumy däl, eýsem, ekzistensial açyşlar toplumy. Wagt diýilýäni şeýle çuňlukda aňladylyp bilen Wagt diýilýäni şeýle çuňlukda aňladyp bilen ikinji şahyr Gündogarda, megerem, ýok. Gürrüň wagtyň pelsepewü jäheti, pelsepewü tebigaty hem manysy baradadyr. Şeýle diýip aýtmaly, Magtymgulla wagtyň, dünýäň tas Allatagalanyň ýanyndan bakanyňdaky sypaty açylyp gidýär. Yşgyň manysy Hudaýa akyl ýa göz ýetirmekden ybarat däl, çünki ol akyl-u göz ýetirerden has belentlikdäki gudratdyr. Tymsal edip sözläniňde ol Gündür. Güne dikanlasaň gözüň gamaşar, barça zat tümlüge döner. Gün dünýäni, wagty, ýaşaýşy, Ynsany görmek üçin gerekdir. Magtymgulla wagtdan bir gapdala çykyp ony kesesinden synlan ýaly duýgy döreýär. Diýmek ondan çykyp bilýän bolsa adam wagtyň hem dünýäň bir bölegi däl-de, başgarak bir närsesidir. Gapdalyndan bakyp şahyr wagtyň başlangyjyny, ortasyny hem ahyryny, geçenini hem geljegi görýär. Ol serhetden aňryk ätläp görýär. Adamzat tebigy jöwher bolsady, beýle amal mümkin bolmazdy. Pyragy sözüniň el çeken, boşan, dynan ýaly many-jähidi aňryk ätläp gören diýmekdir.